Le xexlẽa me ŋutsu ƒe anyi me, wodze egɔme womebu anyi o, wodze egɔme womele anyi o, wodze egɔme wole gbegba dzi, wodze egɔme wole gakpɔ me. Ke míawo ɖe? Míedze sii to vevesesewo me hã, to dzidzɔkpɔkpɔa me, to liʋĩliʋĩ ɖewo me. Míedze sii be Yehowa eli. Mita eŋu mi ŋu mi dze si ye mi va be mia da akpe nɔ fofo xɔe na mi ne me ga dze o ma xɔe na mi nena ne ma de gbɔ elabena wo ma ɖoe me la mi ma tɔ na mi ko o eŋu ye dze na mi ewoe ga ɖe mia kplɔ ne mi ɖo ɖɔ be mia ga dze ƒe si gbɔna la me ta zã akpetɔ eƒe agbe na mi ga le ɖoɖo wɔm mi le kuku ɖe nɔ be ɖe.

Woabu agbe Mawu makumaku amenuve la akpe na wò. Ẽ, vavã, mí viwo, míegaƒo ƒu ɖe afi sia ne nève na be kafukafu kple hadzidziwo ade bubu Mawu la ŋuti akpe na wò fofo le ƒe si ŋutɔ nègã va se ɖe mía gbea. Akpe na wò.

Avɔ tsɔ dɔ le na mi, gblɔ na mi bia be na mi domedzilɔ mi mie ɖo Mawu ɖo na be ŋusẽ me. Eya ta Fofo, na be domenyinyi sia wòato ma su mia si bliboe le dzidzeme nyuietɔ wanɔ mia dometɔ ɖe sia ɖe si. Míenya be ne míeɖe wò nyuie la ko nane meva wò me. Evɔ tso mía nane dzro la ŋgɔ megbe la, alé míaƒe alɔ atsi tre.

Mi viwo Yesu yi ɖava ƒu kple ŋkuwòme le fiẽ gaƒoƒo sia me. Be miatsɔ akpe be ana wò ɖewo dɔ mi wu wò nugãdzikpɔkpɔ ƒe amenuveve gã la ta. Fofo, míele tsitre ɖe ŋkuwòme gaƒoƒo sia me be míaɖe kuku na wò abia nu nyui tso asiwò me ɖe mía dukɔ togo si ke me míedzɔ le ta. Yehowa Mawu menyi dome kpli wò le mawudonunanawo nu o. Nenye be Fiaɖuƒe nyɔɔ si nètia na mí hã va ɖe me gbegbe ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ta, ezɔ wo trɔ zu agba ɖe mía gbɔ le míaƒe dukɔ ƒe nyawo me. Yehowa Mawu, mìekɔ ɖe aƒe be wò dukɔ ɖa. Eɣli le ɖiɖim gbe sia gbe. Eŋu kɔkɔ ɖi xoxo ɖe eƒo do ta. Eƒe ƒowo ƒe do si meyɔ na o ta xoxo. Ye le kuku biɔm nɔ ɖeka kuku sia ta. Ɖokuitɔdidi xɔ ame me keŋkeŋkeŋ. Amegbetɔ ƒe agbe megaɖi naneke o veviɖe ta. Yehowa Mawu, nu ka mìate ŋu agblɔ nɔ gaƒoƒo sia me o? Le wò ya be mibia ega be ne míawo kukuɖeɖedɔe be nàve mía nu ase míaƒe kokoƒoƒo le gaƒoƒo sia me nyuie la ɖu vɔ̃ dzi. Yehowa nye míaƒe dɔmedzoeadzadodzi dzi, eye ewɔe ɖi adzadodzi dzi, elabena ɣeyiɣi na nusianu ƒe Fofo. Esime ke wò dukɔ tso blema ƒua koko na wò, ɖo ƒe nyawo ta ɖe kpɔa nublanui na wo la, wɔ nublanui na wò dukɔ hã. Ƒe kuku sie ɖe míele na wò ɖe Yehowa, ne dodom mele wòatrɔ zu eƒe liʋĩli le ŋkuwò me, be nàbe enyuie wɔwɔ naxɔ amegbetɔ ƒe dziwo me ɖe nɔvia ŋuti, elabena nu sia nu nye tofloko ƒe tofloko. Nye vi metsɔ naneke va ƒe sia me ava ƒle naneke tɔ. Yehowa, meɖe kuku na wò, na be ame sia ame nase le eɖokui me be ɖe Èwòe nye Alfa kple Omega. Èwò koe ate ŋu ana míaƒe dziwo atrɔ zu, míaƒe kpe dziwo atrɔ zu latu si dzi ke míanɔ dzo dzi be nyuie naɖu dzi le gbogbo dukɔ la me. Ke kafukafu kple dodododzi nanye tɔwò tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa ɖi.

Nyadzɔdzɔ Yesu Kristo wòe nye Alfa kple Omega, gɔmedzedze kple nuwuwu. Wònye zɔ kple gbe kple mavɔmavɔtɔ. Wònye nya ɖeko ɖenawo kple ɖokuibɔbɔ gã aɖe ƒe hã.

gake le wò gbedodo la nu la, míeka ɖe edzi be màgblẽ mí ɖi o. Le ɖoɖoezizi me, mina mí katã míanɔ Mawu ŋkume kple míaƒe akpedahawo. le míaƒe dzidziwo kple míaƒe biabiawo na mía ɖokui kple mía havi na míaƒe aƒe. Nya ɖe ɖoɖoe sisi me mí mía dometɔ ɖe sia ɖe nakpɔ ɖe dzi na Mawu eye aɖe bubu ɖi na mí.

amegbetɔ ŋkua kpɔ ŋutete nyui le. Eya ko yeye agbo xoxoa le tutum eye yeye. Le bubu ke, le gbe akpe eve kple wuiadrelia, akpete kple nusiwo katã wòhe va na mí le nyui me kple vevesese me, le akpe eve kple wuiadrelia, Míele xedze nyui dom na wo. Xedze nyui zãa na wo kple akpe be, Ɖevi enyilia zãa, zãa, zãa na wo, zãa, zãa, zãa na wo. Zã na ƒe akpe eve kple wuienyilia. Mawu ƒe aɖaŋu ƒe si nanɔ mí katã mía dzi le ƒe yeye sia me. Eƒe yayra natu dukɔ ɖe mía dzi. Mawu Ŋusẽkatãtɔ, wò si nye Ŋukatãtɔ le lɔlɔ̃ me la, na wò lɔlɔ̃ naʋla mí eye wòaɖi ɖe mí. Zã.